Kum sawmthum le kum khat upami tlangval David Lalmuanpuia nih khan a thih lai ah khan zeitluk in dah nganfahnak a tuar ta! Kan video pakhat deuh ah khan a hmasa u ah khan a tuarnak kong lung a fak tukmi kan chim ngam lomi mipi nan lungfak tuk sual lai tiah kan chim ngam lomi atu ahcun kan rak chim lai a dihlak in kan rak chim cang lai a tlangpi in kan chim dingmi cu David te chungkhar hi zeitindah an i cawm ning si an sifak maw an rum maw zei bantuk in le lo ah dah khuan sak timi le David kha angal ru a kiak An vuaknak ah khan a celh lo i a ek zong ai ceh. A paw a fah tuk, a lu a fah tuk, a taksa a fah tuk ah khan a vuatu pawl sinah khan ngaihthiam hal hna i ka paw fak tuk ka celh lo ka lu fak tuk ka celh lo ka thi ko lai ka vua ti hlah u a ti hna ah khan amah a vuatu pawl nih cun na hrokhrawl si na lih si zeihmanh a fak lo ṭhate khan um ko, tiin an vuak chih. A nu kha innchung a va luh ah khan a mitthli he a kut ai thlir i a fapa a vuatu pawl cu zaangfah ngaihthiam a va hal hna. Zaangfahnak tein ka fapa hi a nunnak nih a tuar kho ti lai lo vuat ti duh hlah u. Zaangfahnak tein palek sinah ka fapa hi ka chiahpiak u law Phaisa zong hi a fir taktak a si ahcun mi phaisa cawi in kan cham ko lai. Zangfahnak tein ka vuakpiak ti hlah u tiah a va nawl hna ah khan zeihmanh ah an rak rel lo i amah David nu tu lehlam kha kut an rak thlak, fung in an rak tuk. Cucaah innchung hmanh ah um ngam loin leng ah a chuak ṭhan. David te chungkhar he an pa pa cem nih hin kum zeimawzat liam cangmi ah khan hi vawlei cungin a kaltak cang hna i cuticun nuhmei dirhmun in amah nufa rualte lawng cu pa tel loin khua an sa. David unu hi pasal a ngei i fa zong pathum hrawng a ngeimi a si. Vanchiat ah a pasal cu kan hnunglei te i Diesel phurtu motor a kangh ah khan amah kha ai tel ve i a thi ve. Cuticun anmah nufa rualte lawng cu khua sami an si i an pawcawmnak ding an ei kawltu bik cu David hi a si. David nih hin a dam maw dam lo ah maw hlawh awk ṭuan awkmi paoh a ṭuan ai hlawh i cutite cun amah nih. Bia dawh lo ah si hram hlah seh law David te chungkhar hi an si a fak ngaingaimi an si. An inn le an lo zong khi hei zoh u law inn chia tiah khuasami an si. An paw an i cawmnak caah hin hnawm an hlonhnak ah hin an chung tikhar cun an kal i zuar awk a ṭhami ti bantuk tete kha hnawm hlonhnak ah cun an va char i Cutite cun ṭan a la i chungkhar ai cawmmi an si. David hi kan hnunglei deuh te ah khan motorcycle in a accident caah vanchiat ah a ngal ruh a kiak i a ngal ruh chungah hin doctor te nih thir an phumpiakmi a si. Hi a ngal ruh kiakmi hi hiti a thih tiangah hin a dam rih lo i hnai zong a um rih i hnai le thing zong a um rih i ṭhate zong in a kal kho lo ti a si. Hiti a ngal ruh a fah bu hin zeitindah pastor quarter ah khan thlalawng in a thli in a va luh khawh hnga? Cun hi tluk thlalawng sangmi khan zeitindah a zuan ngam hnga? A zuan hnu zongah khan a hmutu nih an dawi le an phan lo ti kha a si. Asinain hi tluk in a ngal ruh a fakmi, a cawl hmanh a cawl kho tuk lomi hi dawi i phak lo awk hi a um hrimhrim lo. Cucaah cun van ruah tikah hin thil sining van ruah tikah hin David nih hin phaisa hi a fir khawh ding phun a si lem lo. Khati VDP pawl nih a angki le a bawngbi an phoih i an vuak an velh ah khan a ngalruh a fah tuk kha a chimh hna. Ka ngalruh hi a dam rih lo a fak tuk tiah a chimh hna. Asinain a vuatu pawl nih cun na hrokhrawl si a dam cang tiah an ti. Ka paw fak tuk ka celh bak ti lo ka thi la rak ka vua ti hlah u ka ek zong kai ceh dih cang tiah a ti hna a khan. Na hrokhrawl si a fak lai lo. lih chim hlah tiin an vuak chih kut an thlak chih a nu nih mitthli tla bu in amah a vuatu pawl zaangfah a va nawl hna ah khan VDP pawl nih khan zeihmanh ah an rak rel lo ka fapa hi a tuar kho ti lo a ek hmanh ai ceh cang Zaangfahnak tein ma cang ko u, zaangfahnak tein palek sinah ka chiahpiak ko u, tiah a va nawl hna ah khan zeihmanh ah an rak rel lo i ai titermi si zeihmanh a fak la lo ti khan an vuak chih. David an vuaknak ah an hmanmi hmanrua pawl cu banrek tiah pep le thingfung lamkhat hrawng a saumi cun wire hri hna hi an si tiah an chim. David kha mirum chungkhar in a chuakmi si seh law mirum nulepa ngei seh law hiti hin an ti ngam men lai lo asinain nuhmei Zeihmanh a ngei lomi misifak chungkhar an si ruangah hitihin a cungah thil an tuah hi a si khomi zong a si. Cu hlan zongah VDP pawl nih hin misual an hremmi hna le an vuakmi hna an um ko. Asinain hi tluk fak hin zeitik hmanh ah an vua bal hna lo. David hi cu a tuarning a fak tuk hringhran. Ek zong i ceh dih tiangin vuak he zeitluk in dah a fah hnga? David nih hin a thih lai ah hin nganfahnak hi a tuar tuk hringhran. Hi ruah ah hin Lung a fak i thinlung a fak khun. David hawipa duhsak zong hi a nu le amah le a unu lawng khuasami an si ve. Pa a ngei ti lomi nuhmei an si ve. Annih zong hi an i cawmnak bik, an eikawlnak bik cu Hnawm hlonhnak ah va kal i hnawm hlonhmi a ṭhami pawl va lak i zuar awk a ṭhami pawl zuar i tikhan paw ai cawmmi le ei a kawlmi an si. A hliamhma hmanh hi i zohkhenhnak i thlopnak hi phaisa an ngei lo. Asinain hmunkip le ramkip in an thawngpang an theih tikah mipi nih bawmhnak an pek hna i Mah bawmhnak an pekmi te cun ai thlopmi a si. David a vuatu le a thattu pawl he zeitindah hrem hna seh tiah na duh? Zei bantuk dantatnak dah tuar hna seh tiah na duh? Na duhmi kha khometnak ah rak chim ve. Cun biafiang thei huaha loin David le a hawipa, a ripawttu hna pastor pa he zeitindah na ruah ve? Pastor fel piangtharmi pastor a si tiah na ruat maw? Hmundang zongah mah bantuk thil hi a rak cang tawn ko. Khua pakhat ah pastor pakhat zong a member pawl nih a inn cu a thi thup in an rak lut i a phaisa zeimawzat an fir. Asinain cu pastor pa nih cun report loin Khrihfa upa kha a auh hna i a phaisa a thlau ning kong cu a chimh hna. Cu tikah pastor pa nih cun phaisa a firtu cu a thli tein a innak a auh i hi hnu cu fir hmang ti hlah. tiah a ti i thla a campiak. Cuti thla a campiak hnu ah cun cu mifir nih cun ai phuhrung tuk i a phaisa firmi zong cu a dihlak cun a si lem lo na tein zatco hrawng cu hi pastor pa sinah hin a rak kirpi ṭhan. Asinain pastor pa nih hin a herhnak phaisa an neih lonak kong a hal tikah a zaang a fak hna i phaisa cu a pek ṭhan hna. Tutan thil an tonmi zongah hin David hi pastor pa nih hin au seh law thlacam piak seh law fir ti hlah fir hi a ṭha lo tiah ti seh law thil ṭha a chuak ko hnga mu. Asinain hi pastor pa nih hin David te hi a ngaithiam kho hna lo. Cucaah cun hi bantukin ngaihchiatnak an ton hi a si ko. Pastor te chungkhar hi pianthar lo buin Khrihfabu ah rian a ṭuanmi Phaisa duh ruangah rian a ṭuanmi hna an si sual hnga maw ti zong hi ruah lo awk a ṭha hrim lo. Kan video hi na kan share piak ahcun kan i lawm tuk ko lai.